Mathaia bung sawmhnih leh pariat changa atanga chang sarih thu kha kan chhiar dawn a ni. Mathaia bung sawmhnih leh pariat changa kan chhiar nghal mai teh ang. Kan zawng ve phawt ula kan chhiar ang e. Tiin Vantirhkoh chuan hmeichhia te chu a bia a, an hnenah, Nangni chuan hlau suh u, Isua an khenbia kha, In zawng tih ka hria e. Heta awm tawh love a sawi ang ngeiin a thaw leh tawh kha. A mutna hmun hi i rawn en teh mah u. Tiin kal thuai ula a zirtirte hnenah mit hi zinga ta a tho leh ta a ni. Kan innghahna chu mit hi zinga ta a tho leh ta a ni. Lalpan kan za tana tharin mal min sawmsak rawh se. Amen. Vawiin hi hlimna ni a ni a, vawiin hi lawmna ni tur a ni a, vawiin ni hi lamna ni tur a ni. Engvânge kan tih chuan Isua Krista thihna hnehin ropui takin a tho leh ta a ni. Pathian ropui rawh se. Paula chuan thawnkhat Korin hmung sawm panga chang sawm paliah khan Isua Krista hi tho leh lo sela chuan kan thuhril hian awmzia nei lo ang a ti. Nangni pawn inrin khan awmzia nei lo anga ti. Khawvela sakhua lian pui pui an lo piang chhuak ve tawh a. Thihna hneh zo an awm lo, thlan kal tlang thei an awm lo a ni. Kan Pathian chu thihna hneh a tho leh Pathian kan bia a ni. Pathian ropui rawh se. Lal Isua thaw lehna nun hian thil tih theihna a keng tel a. Pakhatna chuan fa ah min siam a ni. Thawnkhat Petera bung khat sang thum thu ah khan mithi zinga ta Isua Krista a thawhlehna avangin beiseina nung hmu turin min hring leh a ti a ni chu. Pathian ropui rawh seh. Khrihn thar kan ni i engvangin maw Isua Krista a thawhlehna avangin Pathian fate kan lo ni ta? Kan sual zawng zawng chu Kraws ah a kheng phet a, thlan ah a phum bova. A tho leh nun chuan Pathian fa a mil siam ta a ni. Van hi i kai dawn chiang pal a ni. Engvang nge Pathian fa i nih avangin Pathian ropui rawh se. Van khi maw fel hlawh a ni lo a fa nih hlawh a ni. A fel fel tan a ni lo. Pathian fate tan van khi kan kai dawn a ni. Hrunglui hun lai chuan an sual tih hlum nan ber ram taksa an hmang a. Nang leh kei a sual tih hlum nan chuan Isua taksa an hmang a ni. Berama thih chiah khan an sual a thi. Isai phung sawm nga pathum chang rukah chuan ani chuan ani chungah chuan kan za khaw lo na chu a nghat ta ti. Thawnkhat Petera phung hnih chang li ah chuan ti hian a ziak a. Amah ngeiin a taksa in thinga khan kan sual te a phur a ti. Isua thi chiah khan i sual a lo thi ta. Pathian hmuh dan in sual kan nei tawh lo. Kan awm chung a sual zawng zawng chu mi hring hlui min tih sak ta ni. Pawl lam mi min tih sak ta ni. Pathian ho pui rawh se. Isua thi chiah khan i thi. Kan campar pakhatin Pu Suantea ka thi thiam der lo a ti. Thih thiam tum a ngai lo. Thawhni Khurin Pu Nga Chang Sawm pali ah chuan mi zawng zawng thi aiin mi pakhat a thi a, chutichuan mi zawng zawng chu an thi a ni a ti hial a nia. Pakhat kha kan han zawt thut mai a, Nang mi zawng zawngai te lem? Kan han ti a. He kha i, ka pa ten hming an lo pe maw? Ka hrelo a ti ni chu. Mi zawng zawng ni tur hian e pa te hming pek a ngai lo. Heti hian mi zawng zawng ah kan lo tel tawp mai a ni. Isua thi rual chiah khan e i thi ve. Nangmah kha e inkhai kang a ngai lo va, i thih ve kher a ngai lo a ni. Isua a thihna ringtu ah min hriam a ni. Pathian Ropui rawh se. I sual chu Isua taksa in a va hlum a ni. Chu ve leh chu i sual chu maw? Tihian lo mitthal a ka duh a. Isua kha amah pakhat chauh ni mah se hnathawh dan chithum a nei a. Kraws e Isua chuan i sual a thihpui a ni. Thlan e Isua chuan i sual a phum bo a ni. A tho leh Isua chuan Pathian fa min hriam a ni. Hallelujah! Kan pa te fa ni tur hian e kan tih pakhat mah tel lo. Kan Pa te fan hian kan lo piang tawp mai a ni. Pathian fan ni tur hian thil tih i nei hman lo. He dih sawmthum pathum ah Lal Isu hian Pathian fan ni tur in tho leh nun in min hring thar ta a ni. Hallelujah! Kan sual te chu Isu ah nghat in a awm. Pahan te pawh a khawpui ve ta a. Motor a rawn tlan a, Sipiin motor, Huisili motor, put put put a rawn ti a. In tinin bawlhhlawh kan neih te kan phur ta hrap hrap mai. Motor chungah chuan kan nghat ta a. Chu motor chuan va phai lui lamah a paih ta daih mai a ni. Chutiang chuan maw, i sual leh ka sual tih ngeihna kan hriat loh hi Isua-ah an nghat asin. Isua chuan Kalvari tlangah a lawn chhohpui a, a thihpui a, thlanah a phum bo a paih ta a ni. Chu motor chu maw a motor sawpin an paih ngai lo. A motor a lo kir leh ang hian a paihna Isua chu e sual tel loin a tho leh ta a ni. Chu ni chu vainah hian kan hmang a ni e. Pathian ropui rawh se, i sual a thawhpui tawh lo. Kraws a Isua chuan maw Setana fa i nih na te kha a chhut sat a. Sual nen in inzawmna kha a tih chak chak che a ni. Good Friday kan tih te hi maw hlima lawma lamna tur ni a ni a. Engvang e thihna tel lo chuan van kawngkhar a inhawng thei lo va. A pawimawh hle mai. Isua chuan i sual leh ka sual a thihpui. Isua taksa in thlan a kan sual te chu a phum a. Baptist kan tih hi hnim em a phum tihna a ni. A pawimawh hle mai hnim em a phum tihna a ni a. Kraws ah khan Isua kha an kheng be satliah lo, a thi satliah lo. I sual leh ka sual a ti hlum a ni. Jesuh a taksa in a va hlum a ni. Pathian Ropui rawh se. Thlan ah khan a mu zal mai mai lo. I sual leh ka sual kha a phum a ni. Hallelujah. Mizo in lei hnuai a lut hi tuh leh phum kan nei. Vainim kan tuah a lo to leh thin. I sual leh ka sual chu maw Pathian in a tuh lo va, a phum in a phum a. Thlan in chatuan atan a lo lemhlem ta a ni. Hallelujah. A va ropui em. Chu chu lam Baptist Efesi bungli changa chang rukah khan lalpa pakhat rinna hmun khat Baptisma hmun khat a ti a. Baptisma dang dang a awm lo pakhat chauh hmun khat chauh a awm a ni. Lei kohhran tih dan chu a dang dang a ni a. Van kaina tur Baptisma chu pakhat chauh a ni a, tuiah pawh ni lova a thihna ah a ni. Hallelujah! Ramburuk Sangli changah khan a thihna baptisma kan sanin a hnenah phum ve in kan awm. Chutin i si chuan van kaina tur baptisma chu chang tawh nge kan nih la chang lo kan tih chuan Isua thihnaah kan chang tawh a ni. Van kaina tur baptisma chu engzah maw a awm? Pakhat zeuh a awm a, chu chu a thihnaah kan chang a nih chu. Hallelujah! A va pawimawh e aw. Isua hian thih chhan a nei, thlan a luh chhan a nei, thaw leh chhan a nei a ni. Hallelujah! Hi chian loh chuan Baptist kan tih chu hnim emaw phum emaw tihna a ni a. I sual leh ka sual chu maw thlan in chatuan atan an lem hlen ta, thil kan phum reng reng chu an ri ral hlen thin a ni. Chu chu a ni. Rome bungruk changli changa kha a thihna baptisma kan sanin a hnenah phum ve in kan awm. I sual kha maw a thawhpui tawh lo. Thlan chung chang pahnih hetah hian a ziak dawn lo mitthla teh khawngaih takin Rome ziakah hian maw i tho lo va? Isual a phum tihna. Heng khi la kan mihring hlui chu a hnenah khen peihin a awm ve ta a. Mihring hlui, mihring chhunga sual chinralna zawng zawng hi a rawn bi tum anga a ziaktu Paula buai lo. Efesi bung hnih chang nga kha an chhiar teh le. Thlanah hian e, hnuchhia leh e tih nun siam thar a ni a ni. Pathian naupui erawh se, Efesi ziaka ve thung erawh chuan kan bawhchhiatna avanga thi kan nih lai khan Amah rual vek in min ti nung ve a ti. Hallelujah! I fiah thiam ang em aw? Ka va uluk leh si em helai te hi chu? Ni thla te aw. Kan mi hring hlui sual hi a thaw pui tawh lova thla na chuan puan a lo hnut chhia a ni kha. Rom ziak i chhia reng reng in He thlarau rilru taksa a bitum ngai lo anga mihring chunga sual hi nia bitum ni. I sual chu e Isua taksain a phum a ni. A thawhpui tawh lo. I sual a thawh zel chuan van pawh a nuam dawn chuang lo va, thlanin chatuan atan a lem hlen ta. Mahse ziaktu Paula en kal lo vang. FEC Phung Hnih Changa Changrukah ve thung erawh chuan tihnun siam thar a nei a ni. Pathian ropui rawh se. FEC Phung Hnih thu ah chuan kan bawhchhiatna avanga thi kan nih lai khan eng laiin nge i lo thi, eng laiin nge ka lo thi kan tih chuan maw Adama avanga kan rochun thei ei ni chiah khan kan thlarau a thi a. Chu thi tawh thlarau tinung leh turin Isua a tho leh ta a halu nia. Efesi bunghniah khan rual pahnih a awm dawn a. Efesi bunghnih changa kan chhiar ang emaw? Kan bawhchhiatna te avanga thi kan nih lai khan ama rualin min tinung ve tih. Tu rualin maw Isua rualin? I mitthla thiam em? Nangmah lama rual tum suh kan rualna chu Pathian a ni. Pathian ropui rawh se. Nang leh kei chu nimin lawkah kan rawn piang alawm. Sangha Zakwar Sawmli leh pariat Burma in independent kan la a. Kan rualna chu keimah ni ah ni loin Buhchhuah Aung San an England ah khan e, England sorkar ah khan e Buhchhuah Aung San ho in a rual in independent kan la vek. Burma mi zawng zawng kan fa te pawh keimah ni lam ah nangmah khan rual tum lo la, Isua thaw leh rual chiah khan i thlarau kha val lam in nung ah an puang ta a ni. Pathian ropui rawh a si. Khaw pakhatah kan kem a, ka thian pain ka va lut dawn a, a ni lo te khi i rawn kai tho ange aw tia, a sawi tum ka hre ran mai se. A nih leh FEC pung hnih chang a, chuan ruih khawiah ngei dah dawn ka tia, an ziak mai mai a ti. An ziak mai mai lo ang. Thlarau thi lai tak chu a ti nung a, rilru thar min pet a, Pathian ropui rawh se. Ruah hmuh saw pahnih sang hnih ah chuan in rilru a thar awm in lo danglam reuh. Eden huana a ti pawh Thessalontika pakhatna bunga chang sawmhnih pathum a in thlarau in rilru in taksa Eden huana thi ta Pathian original man chu Isua tho leh in a hmu leh ta ni. Hallelujah! Min tinung a min hriam thar a kal a tia bunga chang bungruk chang sawm panga. Siam thar lehna lo chu serhtan hi engmah a ni lo a, serhtan loh pawh hi engmah a ni lo a ti. Siam thar kan ngai a nih kha. Siam thar kan ngai. He kan taksa pawh hi taksa nunga an puang a. Rome Bungrel Sang sawm pakhata in thlarau zarah chuan in taksa thi thai chu a ti nung bawk ang. Pathian ropui rawh se. Taksa nung kan lo ni ta. Pathian fa kan lo ni ta. Hallelujah. Pathian hmuh dan in sual i nei tawh lo. Pathian engkim hriat hian maw hriat tawh lo a nei a chu chu i sual kha ni. Hebrai hmuh sawm chang sawm pasarih an sualna te chu ka hre tawh lo ang a tih a lawm le. Hallelujah! An sualna te chu ka hre tawh lo ang. Nangmah sual chhiar hren lo, phu nuai nuai heta, inkhawm chhung pawh thu hle hle thei lo, hremhmun phu tawk phu nuai nuai kha Bible chuan e Pathian in nangmah i ni lo, mihring hlui pawl lam mi thlan ah ka phum bo tawh a ti a nih chuan. A pawimawh te e, helai thaw leh na i thaw vaih vaih chuan maw ringtu nunah pawh pen tur i awm tawh lo vang. I thlarau te ka i phum vang vang ang a, i rilru te ka i phum vang vang ang a, ring tur te i awm tawh lo vang a. Kan taksa hi taksa hnungah puang a ni. Pathian ropui rawh se, a va hlim awm teh reng em. Isua chauh kha thawh tir tawh lo la. Chu Isua chuan e i thlarau thi lai tak a rualin a ti nung a. Rom bungruk changa ah chuan a thihna an puia kan inzawm tawh si chuan a thaw lehna an pui bawkin kan inzawm bawk ang a ti. Rom bungria chang sawm paruk ah thlarau ngei chuan keimahni thlarau nen Fala Bible a ka duh chu inzawmin a ti kher kher. Kan thlarau thilai tak chu a rawn zawm nung ta a ni. Hallelujah! Galatia bung hnih chang sawmhnih ah chuan Krista chu keimah ah a lo nung a ni. I thlarau thilai tak kha maw a tih nun chiah vang khan Pathian thu kan lo amen ve thei ta. Kan va nung a ni lo, a rawn nung. Kan va zawm a ni lo, min rawn zawm nung ta a ni. Hallelujah! Chu veleh mi thara Pathian fa ah min siam ta a nih chu. Pathian naupui rawh seh. Thawnkhat kawr in buh sawm panga chang sawmhnih pahnih ah chuan Adam ah chuan mi zawng zawng an thi thin ang hian Krista ah chuan mi zawng zawng ti nun in an awm bawk ang a ti a ni. Mithi nge i nih minung? Isua vangin minung kan lo ni ta. Hallelujah! Heng Bible chang te hian min kha muan a sin. A pawimawh mang e aw. Pawimawh hlir hlir sawk. Isua tho leh nun chuan tikhan Pathian Fa ah min siam a ni. Pahnihna ah chuan unau ah min siam. Johana bum sawmhnih chang sawm pakhat atang i chhiar thlak chuan i hmuang a. Zingah Mari Magdalene chu thlan ko tlang ah, thlan pawn ah, thlan kiang ah chuan a awm a. Thlan a bia Isua awm tawh lo. Puan a lo hnutchhiah a. A hmanga ngem em mai a, a chap a, kan Lalpa chu a lo kal a ni. A hnenah a inpuang ta, a khawngaih ve hle aniang chu, Mari a han ti a. Kan Lalpa hnena inpuan hma chuan a hrethiam lo, huan awn, huan en kawltu emaw ti, thlan mual sawki dan emaw ti nih chu, khawi ang e ka Lalpa i kal bopui, min hrilh rawh, awmna chin min hrilh rawh, tichuan kal a dawn a ni a ti a. Kan Lalpa chuan a khawngaih ta, Mari a han tih chu a han hmuh chu a lawm ta em em mai a, a kuah a, a pawm a, a vuan ta tlat mai a nih chu. Lal Isua chuan, Min vuan tawk suh, tun thleng hian Pa hnenah ka la lawn chho lo a ti. A pawimawh hle mai. Ka unaute hnenah va kal la hal u nia. Isua tho leh nun chuan unaua min siam ta a, Pathian ropui rawh se. Heng bungchangte kho ngai takin lo mit thla chin teh a. Kha aw ka rawn sawi chin ange aw. Johana bungthum chang sawm parukah chuan Pathianin khawvela hmangaih em em a chuti chuan a fapa mal naih chhun a pe. Fapa malin unau an nei lo. Fapa Malin vana chen khawvel a rawn kal a, thihna a hneh a, kan sual a phum a, a tho leh nun chuan Rawmbung riat chang sawmhnih pakua chuan fa tirin a haw let a. Pathian Naupui rawh se, Fapa Malin unau a nei lo a, fa tir chuan unau a nei a sin. Mawia chu amah chauh a awm lai khan Fapa Mal a ni a, a unau Sangi te, Thangtei te, Feli te, Hlua te an rawn piang a, amah ni reng si kha a naute avangin e fatir a lo ni ta a. Laliasua chu khawvelah fawpa malin a lo kal a, fatir in a haw leh a ni. A unaute chu nang leh kei hi kan ni. Pathian Naupui rawh se. Isua unaute kan ni a, chuvangin a ni pawl a. Pathian mite nen tual khat lengin Pathian chhungte in ni tawh zawk min ti. Rawngbawlte hi e chhungkaw hnathawkin kan thawk a nih chu. Van lam tan thahnem kan ngai, kan chhung khaw tan thahnem kan ngai ta a ni. Hallelujah! A va ropui a aw. Lal Isua tho leh nun chuan a pa min chawm ve ta, unau ah min siam ve ta. Ka pa, in pa, ka Pathian, in Pathian hnenah ka kal dawn a ti e han ti ang che. Isua a thih hma zawng kha chuan a pa vawi khat mah min chawm ngai lo va. Johana bungria chang sawmli palian nangni chu in pa diau bawla Mathaia bung sawmhnih pathum chang thu mah chuan rul te u, rul thlah te u min ti a, a pa hi min chawm ngai lo. A tawngtai reng reng pawn ka pa in pa a ti ve ngai lo va, ka pa a ti thin a ni. Engvang nge mi zawng zawng hre tan a fa kan ni a. Cross leh rau pawh khan ka pa enga tinge min kalsan case mani huana pawh ka pa he no hian lazara kei tho don pawh khan ka pa a pa hi min chom lo nang ni chu in pa dia bola ti tlat mai setana fa kan nina zong zong cross a phura A chingral a thlan ah a phum bawk a, a tho leh nun chuan Pathian fa min siam a, chu veleh thawnkhat zawng han a bung thum chang thum a, ngaite upa min hmangaihna chu a va nasa em? Pathian fate min vuah tak hi a ti hai lo nia, tho leh nun chuan fa nihna min pe a, unau nihna min hlan a nih chu, a tho leh nun chuan thian ah min siam bawk e, Isua i lo tho lo ang tih a hlauhawm mang e aw. Johan a bum sawm panga chang sawm panga ah chuan Bawi ka ti tawh lo ang cheu a, thian te ka ti tawh zawk ang cheu te. Pali na ah chuan a tho leh nun ah chuan maw van khua leh tui nihna min hlan a ni. Thupuan pumkhat chang ruk ah khua leh tui ah leh a pa lam ah puithiam a min siam tu Isua tho leh na chuan van mi nihna min pe a. Van khua leh tui nihna min siam sak a ni. Kan unau kan thiantha te usa ram ah an kal a, usa ram mi nihna an nei ah thla an han lakpui an lawm teh asin. A kal hmasa ho phei kha chuan maw vawk te an tal a, ar te an tal a, an lawm em em mai bawng te an tal a. Chu aia ropui zawk, van khua leh tui nihna, tho leh nun chuan min hlan ta ni. Pathian ropui rawh se. Van mi kan ni hal ania, van khi kan khua ania, van atang kan rawn zin anih hi, in lo dam em? Kan khuain an rawn pem ve duh em? Pemna hun a la awm a nia. Kan khua chu a nuam teh sin. Pathian ho in ro kan rel dawn a ni. Hallelujah! Lalisua ho in ro kan rel dawn a ni. Hallelujah! Engtin nge tih kha Hebrai bung sawm pathum a heta khawmun nghet kan nei lo a tia la awm. A chiang lo mi. Kan khua te min hal sak a. Lalpan in tha tha min pe leh rawh se. Sumpai tam tak min pe leh rawh se. Soi du tak chu e heta hian khomun nget kan nei lo tak meuh meuh a ni e. A ti chiang a ni. Kan khaw dik tak chu maw van hi a ni. Jacob a kha far rawn a zawh ni khan, Kum eng za ngei ni? a ti a. Ka khualzin kum chu maw kum za leh sawmthum a ni tawh a ti. Khualzinna ram a nih hi. Laiah te hian maw zung kaih lutuk suh maw i kalsan dawn tho tho. Lal Isual laiah sunhrulte nge ten an tih siat theihna ro khawl khawm suh u, vana ro khawl khawm ro a ti. Tumte hi vana ro khawl khawm hun a ni, kan khaw tan thahnem ngaih hun a ni. Raltlante tan, rawngbawlna tan, engkim engkim a kan insawh kehna hun a nih hi. I khaw lam tan thahnem ngaithiam rawh. Thihhnuah hian tawh leh turin a nei a ni. Kan khua pem leh duh zang chu min zui ve duh zang chu hei Lalpan rem min tih sak chuan kar kar leh lamah khian aniang ah heta naupang crusade kan nei dawn a kan ti tluk tluk dawn a ni. Pawimawh dawn mang e aw. Kan upa pakhatin camper pakhata zawt thut mai a. Putar deuh tawh. Sawmsarih panga sawmriat vel a ni ang. Ka pu, nang thi lova ni ka engema'n ti thut mai a. A ngawi vung vung mai. Tlangrin chu kan nia lawm le ti. Tlangrinin kan khua i rawn thleng dawn lo. I pian thar a ngai. Ka pu, nang te thi lova ni ka engem? Ee, a malmal chuan kai lo ang. Tih huk a awm chuan kai ang. A malmal tur a nih van khi one by one tur a ni e. A inkai kep theih loh. Hi nupui fanau te i chiang em? Elisa khan engtin nge tih kha? Elisa khan engtin nge tih kha? Naupang a dam em? I pasal a dam em? Inchhung kuai dam em? Khawvela kan kim chhap ang e, kan khua vanah khian in kim ve lo palang e. Kaina ang khan maw ka nau vengtu ka ni em mi i ti palh ange aw a pawimawh dawn mange aw ka ti. Kan khua chu nuam dawn a si. Heta hian khaw hmun nghet kan neih lo. Kan hnung lai vel a ta han ti ti kha in lo hriat. Bazar ah han thleng em aw. Hei Tlan ve dawn em? Diatara. Tunah sawn maw eng ti ngei haw dawn? Sachaw mi hausa pakhatin a sawi a, nuai thawm, nuai sawm thum nei chin zawng an rawn haw tawh a ti. An daih tawh lo a ti. Kan hle phawt. Ka ngaihtuah thin, bawmte hi in tin an sem dawn em mi? A leiin an nei bik lo. Aii a, kha lam kha zui dah tha teh ang u, kha lam kha ti deuh hrep ila tho leh nun aia fuh hmel tawh zawkin ka hria. Aww, vawiina inkhawm zung hi ka ngaihsan rual em nia? Le, tikhan i duh tawk phawt ang aw. Lal Isua tho leh a kan thu tawp nan tho leh taksa a awm a ni. Thawn khat Koren bungsawng panga chang sawmli atang hi chhiar thlak char char chuan i hmu ang a, van taksa ropuina a dang a, lei taksa ropuina a dang. Isua chu thawh lehna hmahruai a ni. Isua tho leh taksa kha chu maw sangha rep te kha e a ai vel a, bang te pawh khan e a dang thei tawh lo va. Taksa a nei a. Chu chu a ni, thawnkhat Johan a bungthum chang hnuaiah khan, Keini pawh amah angin kan awm dawn a ni a ti. Pathian ropui rawh se. Hebrai bung hniah chuan maw thih hlaute tan khan e thlamuanna a ni a. Thih hlaute tan chuan e chhandamna chanchin tha a ni. I thih chiah khan thlanmualah i tawp dawn lo, tho leh taksa kan nei dawn a ni. Chu tho leh taksa chu maw a ril a cham thei tawh lo, a chau thei tawh lo ha lule a, natna in a hne tawh lo, tui chu thisen sang a awm tawh lo a nih chu, tui chu hian ti leh Mizoram ah kan kawl tawng helo chhuak a, an ang haw zel a, khaw pakhat ah Sipu Bipu ka ti len ngawi reng mai Greek tawng a nih kha ka ti a, ehe an ti, tui chu a lo chhuah leh kha khawi atang nge Mizoram te hian ka la la maw, ka invenna ah ka Pathian thu te ka theihnghilh a, ka ka te kham vek zuk. Tho leh taksa ah chuan maw Tuitu, Thisen Sang, Sipu, Biphu, Thisen Thlum, Pumpui chakna a ngai tawh lo. Pathian ropui rawh se, natna an tlawm tawh dawn a ni. A ropui mang e aw. Helai vung sang te hi ka nun a hneh em mai. Hebra thupuan bung khat chang sawm pariat a minung a chu ka ni ka thi a nimah silangai te kum khua tan ka nung leh ta a ni a ti. Pathian lo pui rawh se. Ka lo thi a ngai teh kumkhua atan ka nung leh ta a ni. Thlan mual hi kan tawp na tur a ni lo. Chatuana e, nung hlen turin kan tho leh dawn a ni. Pathian lo pui rawh se. Chu tho leh taksa ah chuan maw natna a awm tawh lo. Rawn kan bawl luat vanga Lalpa Malminsawm rawn kan bawl luat avanga e chauh hi a awm tawh lo vang. Thian lo pui rawh se. Vawiinah kan lam dawr dawr mai a, kan zau thin, kan ban a kham thin. Vanah chuan e, duh tawkin fak dawn mai ila laiah chuan ban kham hun a lo awm a, chauh hun a lo awm a. Van khawthlerah chuan chauh te kan hre tawh dawn lo hal ania. Van taksa nen chuan hlim tawp hlau loin theih tawpin Pathian kan fak tawn. Kan worship singer te pawh hian e tui um te nen e hlan sa a. An aw a lo sang a. An aw tih a chau a, an aw tih a na maw? Vanah chuan aw na aw chau kan nei tawh lo ang. Pathian Naupui erawh se, a sa ho in, a zai ho in in fak char char mai dawn a ni. Isai ziakah khan Lal Uzia thih kum khan sipai hote Lalpa chu ka hmu a. A thianghlim e, a thianghlim e tiin an inau tawn, an inau tawn a chhun leh zan chuah lovin. Kan camper pakhatin, Pu Chhuante, an ka a kham thei lo em mi ti. Vawiinah hian ka hre chiang ta. Tho leh taksa chu Isua taksa ang kha kan ni anga, thihna a awm tawh dawn lo, Hallelujah! Natna a awm tawh dawn lo, Pathian Naupui rawh se. Chu chu amah chu tho lehna hmahruaitu a nih avang a ni. Vei nia hian e, chu Isua Pathian chu kan bia tho le. Taksa nakina khawvelah hian thi turin kan lo piang a, chatuana nung hlem turin kan tho leh dawn a ni. Lalpan kan Zatana tharin mal min suamsak rawh se. Amen.